okay guys what do we want to do today how many of them be saying mm, if you want to go book a checkup like exam normal exam now what person they do normal checkup mm, you go need to go that place wey dem dey call coop wey we for go dey book appointment wey be say the line no dey ever finish e no dey ever reach your turn okay guys i get good news for you now you no need go there again okay you fit do am for your house, for the comfort of your house, with your phone or with your computer. Okay, let's get right into the video. Mona see as una take uh, book appointment, then una go go when the time don't come. Okay, we'll go see as we fit take do one. Okay, guys, first of all, what you need to do? Una go go Google, then una go write coop online all these things when i dey show una na na to like buy time in the sense that if you go all these school sometimes eh the line eh and sorry i say coop online why i write to scanner na because say na to scanner na i dey stay if na another place na you dey stay you go write the name okay then you go come go press the first one Una see dis tin na, na like dis di doctor or prescription wey suppose write give una wey una go take book am, na like dis e suppose be. Where dem dey ask for number, na dis numbers na im dem dey ask for, like here. All dis numbers wey dem dey dis down here na, una need to write everytin, una go see wetin I dey tok about now. Okay, una go press dis one. Den, dem say, Attenzione!

other than that you if na like uh, something wey dey urgent you no fit do am by yourself you need to go cope you need to waka go there now first of all wetin we wan do here you go write your codice fiscale okay then you go write that number when i show una earlier una go write dem here then una come go down here they give me two options the first one na like e dey e dey take into consideration many many places within toscana here this second one this like this here e dey limited like na few places na e get so i go press the one wey get more options okay then i go press avanti if to say now maybe now this side the person they interested in you go press avanti here but now this side i won't make busy i get many options okay i'll press them then they go show me

um very important thing na fifteen minutes na dem dey give you take dey uh, do this thing by yourself after fifteen minutes you no go fit you go come need to start from the beginning again so e dey important say make uh, person do am sharply okay then they show me this one now but i no dey only interested in this one one make dem give me many other options so wetin i go do i go come press altre disponibilità Okay, as I don press R3 disponibilità, so they go show me more options. You know, no see am. They go show me more options. More options dey. So according to your need, according to how urgent wey the thing dey for you, then you go press the one wey be say you like pass. Maybe because of the time, see am now.

okay na just to go through the whole thing know the time wey dey convenient for you the place this other side na places na dem dey write here this other side na the place na dem dey write there the places wey uh, space dey meanwhile this left hand side na the time and the day wey you go fit do the appointment so according to you now according to your own need now so you go press one okay you press one way you like pass inside make i by press this first one now okay if now this one you dey interested in you come press selection which means to select you want select that one then as you don't select that one finish they come talk say

dem go say make you make you um like look your this thing well all the this thing wey you write put okay all the datas wey dem put whether everything correct your email phone number make you you go check cause check everything so that in case anything happen you fit call cancel am okay den for instance now as i don reach dis place now if you no no see di time di time don remain twelve minutes e mean say na only three minutes now i don use okay if for instance say if for instance say uh, you get intention to really book am for me na i no get intention to book am you go just press this confirm ah e mean say you dey confirm the thing say you really need am if you press this one that mean say you don book appointment for house be that one instead wey you go dey waka up and down say eh, maybe mm, you go coop go stay there go stay line the line go big well well you understand so Once in a while, di ones wey pesin fit do for di comfort of e house, e go still try do am. So guys, make una let me know wetin una think about dis video. If una dey like topics like dis, make una let me know. Also, I go dey bring out more informations like dis, okay? And for those wey never subscribe, abeg make una try subscribe and make una press dat notification bell so that anytime una upload video they go alert una say this girl don drop another video and when i remember say i dey do live video for uh, facebook every saturday by 4 p.m okay guys i'm gonna stay blessed until the next one bye bye for now ciao ciao